Сэрии сылларыгар холкуостарга биир сүрүн ыарахан үлэнэн промышленнай сайдар усулуобуйатыгар таһаҕас таһыы буолара. 30 сыллар саҕаланыыларыгар оччолорго саха асыырга киэҥник биллибит кырдьаҕас геолог Николай Ильич Зайцев салайааччылаах Геологическай экспедиция ааллаах үүн үрэх тардыыларынан элбэх көмүстээх сири булбута, көмүһү, промышленнай хостооһун саҕаламмыта. Бырабыыталыстыба ыҥырыытын өйөөн өрөспүүбүлүкэ үгүс оройуоннара, ол иһигэр биһиги оройуоммут ыччата, холкуостаахтара көмөҕө туруммуттара. Ааллаах үүҥҥэ таһаҕаһы таһыыр сэтинньи саҥатыттан муус устар ый бүтүөр диэри уһун кыһын устата буолара. Биһиги нэһилиэктэн Аллаах Үүҥҥэ Трофим Аянитов, Егор Аянитов, Егор Барашков, Роман Барашков, Иван Каженкин, Иван Попов, Николай Попов, Петр Попов, Петр Харитонов, Герасим Барашков, Роман Сивцев, Никифор Попов сылдьыбыттара. Биир айанньыт түөрт биэс атынан тахсара. Эрдиттэн биримнээн айаҥҥа барар сыарҕаны сэби-сэбиргэли, быаны туһаҕы, иһэхтиири, кырыаччыны оҥостоллоро. Мин аҕам тыһыынча тоҕус сүүс түөрт сыллаахха кытаанах нэһилиэгэ төрөөбүтэ уонна оттон бу Арылаахха бэйэтин таайыгар иитиллэн Попов Никифор Николаевич диэн буолбута. Аҕам эдэр эрдэҕиттэн дьэ кыанар бэйэтин кыанар игин буолан улахан тэрээһин буолбут этэ бириискэлэргэ Бу бары оройуоннартан барытыттан ааллаах үүҥҥэ таһаҕас таһыытыгар көмүс хостуур үлэһиттэргэ бородуукта, ас-таҥас, туттар сэп мал-сал илдьэн таһаллар эбит. Дьэ ол таһыыга булан ынырык ыарахан аҕам бэйэтэ кэпсээбитэ. Наһаа ыарахан этэ аттарбытын аһатан, эттэрин-хааннарын барытын туохтаан үчүгэйдик аһатан аны олохтоох ууттар бары дьэ уһананнар дуҕа аны дьахтар үчүгэй дуҕа ыҥыыр өтүү туох хаталлар эбит үчүгэй кирис өтүүлэри олох быстыбат дойдубат ыраах айаҥҥа тулуйар оннуктары дьэ бу кырдьаҕастар уонна кыһыҥҥы тымныыга тулуйар таҥаһы дьэ куобах үтүлүк, истээх хон, үчүгэй олох тобугар иһин барытыгар куобахтаах аллара өттүгэр үчүгэй баҕайы куобах түүтүнээн иһин уонна адьас ол кини онно оччолорго сүүрбэ сэттэ саастаах эбит отут отут сылтан хомуйбуттар ону кини ол сүүрбэ сэттэтин туола туолба сылдьан таһаҕаска барбыт Онно кини кэргэннээх эбит. Икки дуу, үс дуу оҕолоох эбит. Онтон ол оҕолоро эйдэхтэр. Биир эрэ оҕо пока тыыннаах хаалан Карлинкина Клавдия Петровна хаалбыт этэ. Ол кэмгэ дьэ ол ыарахан хаччыта үбэһэ охлох элбэх кырыымчык олохтоох кэмҥэ Советскай былаас саҥа дьэ атаҕар туран эриитигэр онно дьо Нэһилиэктэртэн араас күүстээх-уохтаах мин аҕай дэммит дьоннор бараллар эбит. Кыыры ити дабаандары үтүк баай дабаандары дабайалларыгар олох атта аттарыттан түһэн ол дабаан бүтүөр диэри сүүрэн тахаллар эбит. Ат хаамыытынан сиэлэ инньэ диир этэ уонна оттон ол хороҕор аттарбыт тулуйбакка охтон түһэллэр Оттон мин мин айдаан-куйдаан бөҕө буолааччы, аны киэһэ дьэ ырыы-ылайыы бөҕө буолар онно оонньуу көр хаатты, хороҕор арыгылаан да ылаллар, охтуһуу да буолааччы, күүстэринэн даҕаны күөттэһээччилэр элбэхтэр этэ диир Архаа Хаҥалас дьонноро сүрдээх сытыы-ымса дьоннор этэ. Ону биһи Мырылаттан иһин элбэх күүстээх-уохтаах дьоннор бааллар этэ диэн Аҕа дойду сэриитин кэмигэр комсомол холхуоска кыра үөрэхтээх дьоннор Анна Каженкина бэрэстээтэлинэн, Василий Каженкин суотчутунан, Иван Каженкин-хонуу биригэдьииринэн, Друзьянова кыладыапсыгынан, Роман Андросов сүөһү биригэдьииринэн, Карсанаева ферма сэбиэдиссэйинэн үлэлээбиттэрэ. Ону таһынан көһүүгэ барбыт холкуостар сүөһүлэрин астарын миэстэтигэр көрө-дьаһайа Григорий Легданча дойдутугар хаалбыта. 1904-2 сыллаахха комсомол холкуос чилиэнэ уонча хаһаайыстыбанан аҕыйаабыта эрээри, 1939 сыллаахха үлэһит илиитин ахсааныгар таҥнээтэххэ бэрт кыранан аҕыйаҕа. Дьиҥнээҕинэн илии ыарахан үлэтин кыайар кыахтаах эр бэртэрэ сэриигэ баран, холхуоска үлэлиэх кыайыылаах дьон суоҕун кэриэтэ этэ. Ол оннугар обургу оҕолор, дьахталлар, оҕонньоттор эмээхситтэр бары холхуос үлэһит илиитинэн ааҕыллаллара. Аармыйаҕа барбыт эдэр дьоннорбут үлэлэрин кэргэттэрэ, ийэлэрэ-аҕалара, сүһүөхтэрэ такыйбыт-бакыйбыт аарыма саастаах эбээлэрэ-эһээлэрэ солбуйбуттара. от бурдук үлэтигэр, мас-муус бэлэмэр, хотон иһин-таһын көрүү барыбыт үлэтэ этэ. Бары күүһү, кыайыы иһин луоһуну тутуһан дьыл кэмиттэн тутулуга суох хараҥаттан хараҥаҕа диэри үлэлиирбит. Белолюбскай нэһилиэгин комсомол колхоз үлэһит дьоно Аҕа дойду сэриитин кэмигэр ол да иннинэ колхоһум дохуота суох диэн күннээҕи үлэттэн кэтэмэҕэйдии сатаабыттара. Оннук өй-санаа да суох, эбиитин билигин баар тыыннаахтар чорботон билэтиир эбээһинэстээхтэр бэс ыйын сүүрбэтиттэн уже зимнула баралар этэ онтон от ыйын уонуттан ыла күһүн хаар түөр дылы сплош ардах биир икки күн көрдөрө көрдөрө аттаан ынньанан оппу бата хытыйан мин онно биригэдьиирдэ дьак саамын үрахпа кыйан киирэ кыам хопулар уон сомоҕоһу манна айааһатаммын бэйэм хөлүппэн маҥааһа диэн аттанаммын үрэх тэбик кэриэр этэ онно буоллар үрэх ол киирэннэр ол отойун уон биһиэт оттообут отторо бата буулдар уста сыдьар ону эһэтте он биэһэнэн эккирэтэ сыдьан кэбиһэн күһүн олоппу кэллэ манна

Харахтара хамсык сүөһүлэр өлөрөлөр диэн туттарга ылбыта. Икки үс түүн тосуй. Оҕа сү. Ордук арахан кэмэтэ. Аан дойдуну аймаабыт сэрии бүтэн, эйэлээх олох салҕанан, дьон олоҕун тупсарар сорук турбута. Быраҕыллыбыт өтөхтөрү, дьиэлэри сөргүтэн, саҥа тутуулары саҕалаан, нэһилиэк сайдар суолга үктэнэн саҕалаабыта. Ол курдук биһиги нэһилиэкпитигэр совхозтар тэриллэннэр, сүөһү ахсаанын элбэтэр туһуттан улахан хотоннор тутуллан барбыттара. Совхоз ыһыллыытыгар үлэлээбит дьоннор биирдиилээн паай, туттар сэби-сэбиргэли үллэстэн, кооператив бааһынай хаһаайыстыба буолан арахсаллар. Бу кэлиҥҥи сылга биһиги нэһилиэкпитигэр бааһынай хаһаайыстыбанан аан бастакынан Борисов Николай Николаевич Көлүйэ бааһынай хаһаайыстыба тэриллэр. Онтон Кугас Захаров Дмитрий Иванович, ыал Барашков Иван Иннокентьевич дьиэ кэргэнинэн бааһынай хаһаайыстыба буолан тэриллибиттэрэ. Маны таһынан тыа хаһаайыстыбатын сайдыытыгар кылааттарын киллэрсэн, чааһынай предпринимателлэр сүөһү, сылгы, сибиинньэ, каза, тигээйи иитиитинэн күн бүгүнүгэр диэри дьарыктанан олороллор. Чурапчы үлэ үөһүгэр видеороликка көхтөөх кыттыыны ылбыт, хаатысканан, архив материалларынан көмөлөспүт биир дойдулаахтарбытыгар, Арылаах нэһилиэгин олохтоохторугар барҕа махталбытын тиэрдэбит. Үүммүт үлэ сылыгар Туру үлэһит нэһилиэгим дьоно